Саулармсыз? Хәерле көн, исәмесез. Рәхмәт чакыруыгызга, бик шатбыз монда. Барга. Якынлашып килүче бәйрәм белән диясе килә. Бәйрәм ул сезнең өчен әле бик инде җаваплы, шундый эш дияргә дә мөмкин. Икесе бергәдер инде, әйме? Әйе, әлбәттә инде ул безнең иң олы, иң зур бәйрәмнәрдән берсе дип әйтергә була, ләкин инде ул бәйрәмнәр эш белән бәйле, бик шундый масштаблы эш белән бәйле, чөнки яңа уку елына, әлбәттә, инде мәктәпләребезне әзерлибез, укытучыларыбызны әзерлибез һәм балаларыбызны беренче сентябрьдә уку оешмаларында көтеп калабыз. Дөрестән дә бик җаваплы көннәр, һәр мизгеле, һәр сәгате һәм инде ата-аналар хәзер безне балалар тыңлаганда шушы санаулы көннәрдә инде күбесе бәлки формаларда кирәк-яраклар, әсбаплар алып куйганнардыр, шулай да тагын нәрсәләрне онытып җибәрмәсеннәр. Ярик әфәнде, сез инде баш белгеч буларак, баш укытучы, иң өлкән безнең хөрмәтле шәхесебез буларак, менә әти-әниләргә, укучы балаларга киңәшләрегезне биреп, хәер-фатыйхагызны бирсәгез. Әй, инде хәзер бөтен гаиләләр балаларын яңа уку елына э, әзерлиләр, сез әйткәнчә, дөрестән дә формалар алына, дәфтәрләр, китаплар, Э, портфельләр алана бит инде э, ләкин шуны әйтергә кирәк иң мөһиме инде әлбәттә беренче сентябрь ул стрессқа әйләнмәскә тиеш балаларга һәм инде балаларны стрессқа кертмәскә тиеш ә икенче сентябрь икенче сентябрьне әкрен генә башларга мөмкин әлбәттә шаяртам һәм инде әлбәттә инде балаларны куркытмаска менә хәзер ял иттең җәй буе бер нәрсә дә эшләмәдең хәзер укытучыларың сиңа мәктәптә күрсәтәчәк шундый мәсьәләләргә кермәскә кирәк әлбәттә инде Һәм инде яңа уку елы, яңа башлангыч бит инде. Безнең минем теләгем шул, һәрвакыт әти-әниләр укытучылар белән бердәм булсыннар, һәрвакыт инде укытучыларны тәнкыйтьләмәсеннәр. Укытучыларны балалары бары тик мактасыннар һәм сүзләрен тыңласыннар дип әйтергә кирәк, чөнки безнең асыл максатыбыз бер, ул безнең балаларыбызның исән-сау булып, Э, яхшы белем алулары һәм инде бәхетле булулары. Шуңа күрә инде бердәм булып шул уку елларын э, башлап җибәрергә кирәк. Аннары соң беренче сыйныфка баручы балалар, әти-әниләренә инде шундый бер киңәшем бар. Балаларны беренче сентябрьдән бөтен түгәрәкләргә язып бетерергә кирәк түгел, җибәрергә кирәк түгел. Балаларның физик э, яктан аларның сәламәтлеген кайгырту бик мөһим минемчә. Э, Һәм инде шуны онытмаска кирәк. Һәм инде бөтен сыйныфлар, кеше, зур сыйныфлар, әти-әниләренә шундый киңәшем, балалар белән һәрвакыт Э, бердәм булу, сөйләшү, аралашу, аларны ачуланмау, төрле хисап э, мәсьәләләр була, төрле проблемалар булырга мөмкин мәктәптә. Э, аларны аларга һәрвакыт таяныч булырга, аларны ишетү һәм ярдәм итү.